unofunga ndinogona kudzosa mari ini panapa imimi kuona kwako ndiani ari kuda kundigesa ndibatsire bichana ndiani anogona kundibatsira kubva pasaga apa kusvike iri neiro neiro pa one hecti ndinogona kudzosa mari ipapa ndiri kuda kutanga nacho Ka- kana chibawe kana munotaura crop yako ne- ne- nemari yako murikuita pa 1 hectare yacho ipa kana ndere chibawe titaure rati chibawe muri kuda kuita matanzi mangani
aiwa ndo ndikutarisira two tons two tons per hectare payese munda iyo iri pfumbudza iri hazvina mhosva pfumbudza kana kutractor kana zvese hazvina mhosva two tons three tons one ton
ayo kana iri hekta its more than two tons okay saka tiite five tiite five tons five tons nai mm. or six okay, six tons saka kana tinorima nekapivhudaka and tinosima panapa tinogona kubudisa 15 tons kana 10 tons ndichakuragidza nhasi ndiyo mbudiriro tiri kuita ipapa ndiani ari kuda kufungidzira makgfoche pamapigani yes 4.5 saka apa kana tinorima mushi zvakanaka tinogona kuita 4500 kgs per hectare fana Okay. Right? That's duzi 16,000 dollars return. Maona? Pachibawe 10 tons. It's 3,000 chakuti dollars. Ipapa. Nda pazhinji inotaura kurima rima rima rima chete but chino tiri kutsaga tesi ndimari munoenda munorima musingaone mari munoita sei hapana zvataita munoshupika chete ipapa saka saka chino tiri kutsvaga ndi mari that and then tiri kuda kuona kuti kuronga kwedu tinoronga sei kuti tiite mari ndiwo murongero yacho and eh, kuronga kwacho tiri kutaura kuti smart pivot because iri smart pa, pa commercial commercial farming manza tiri kuda kuita smart pivot kuti tinorima nenguva september asati ranaya fuji yacho yarongeka yabuda mushi stand yako zvakanaka zvese zamira kana tatendera so tiri kuita land preparation first then tichatendera apa patachaya maridge then tichaenda patachaya um, uh, maranye Chibawe then tiri kuenda pane foja iyi and tinopedza pa uh, Chibawe and then tinopedzesera pafoja kuti munonyatsi kuona kuti inogona kuita here kundi kunyepa saka kana tasika pamapeto apa tiri kuita vhoti ndiri kunyepa kana ndiri kutaura chokwadi mega saka tiri kuda kuti munobva muno panapa munotaura kuti ndinotadza izi chii ndinotadza panapa chii kuita zvakadaro o ndinogona hazvina mosa kana munogona munogona chete muite mari muri kutsaka chii panapa ah, masvita maona manje tachinje kudhara saka tiri kuenda so saka panapa tiri kusakura kugadzira amwe maprota panapa right and then also iyi tinochengeta iyoyo tino tinoisa imomo but tichatendera muchazviona munoona tapedza kusakura kudaro tinochaya mariji hakuna tractor yapinda mubadza da ndiri kutsaka munhu ane chidu nekurima mune chidu mune badza here saka munogona kurima hakuna kuti a ah, beren beren uyu ari nani ndane matrakita ndiwo mose anobudirira muri kunzwa sendikutaura ndandizoso inopedzesera kutaura mumwe munhu ari nani hakuna munhu ari nani tine chido nekuchovhesa basa redu saka apa ibhadza rakaita marija takaita nemarriage mabadza apa tasima iyi museptember uh, 10 september here somewhere there maziva 18 sorry 18, 18 september tasima panapa tagadzira ta munda yacho taita 18 september tasima tadiridza kairi manje iwe foje iwe saka apa munofunga haibudirire Ha, ndiani anofunga ibudiri inoita naye saka ndizvo tiri kutsvaga kuti munoona mega kuti ndinodhonsa pivot kabichana ka 6 meters kubva apa kusvika pano musiye 30 minutes munodhonsa futi ndiyo mitiro yacho inogona kuita mazviona saka tiri kubva panapa tiri kuenda pane chibawe manje maona kuronga sasara kuchera makomba um, nekusima panapa iri is the early crop crop iyoyo ndiye ndiye kudiridza chayo chayo nekapivot saka panapa its the early crop its september iyoyo tichasima kupera penovember kuti tapedze kuchura apa tinoshandisa diora yedu panapa kuti inoramba ichipindirana kuti tisingarase mari yedu yecapital development maziva hamuna kupedza dauvhunza dauvhunza eh, tisati taita mariji totanga tarima here tozoita mariji kana tinongoita mariji chete aiwa tinotanga nemariji tinotanga kusima fodge yedu then tinodzoka tinoisa fertilizer yedu Mhm. nguva tapedza kusima munda racho chete tinowe tinoisa number 22 cup apa number 22 cup fo chiri pakati apa dzizo iri kudiwa hapana okay okay saka eh, warimika chatoda ndechekuona kuti muri kuona ridge zvarakaita iwewe ndiruzi wato watoita ridge rako kumba chiona kuti ridge rako rawaita neriri zvakasiyana papi ndoziva wangu wamwika vamwe totora ino nungo nungo dzinotipinda chinhu chese taudabadza even udyara chibage tichasvika edu chibage unoti patsika gumbo remombe ndopauri kukanda chibage iye nezvi unotora gejo remombe woda kuumba riji refodya ndoda kuti utarise riji rawakaita neriroona mutsauko ndopazotangira paland preparation ndopazo ndopane ma 16000 ataurwa ari panapa thank you